Kan miphun khattalei karlak ah pehtlaihnak ṭha tuaknak maw an kan tuahpiaktu a si i zeitik hmanh ah mah hihi kan tuanbia a tuanbia he philh awk a ṭha lomi dirhmun a si bia a khan. Na ka kha ka ruah caah khan atu bantuk in hin biaruahnak le record khi chiah ka duhmi khi si. Kan i lawm tuk hringhran. Kan Chin miphun cungah hin zei ruangah dah hi tluk in hin nan kan dawt i nan hnak karh nan kan tenh? Cun atutan zongah thlarup reng lo hika na rak ra, ram le miphun caah dothlennak ding caah phuiphu he retheihnak na kan tuahpiak tikah hin na cungah hin kai lawm tuk ve. Cucaah cun kan miphun nan kan dawtnak a ruang zei ruang ah dah hi tluk in nan hnakam an kan tanh, zei ruang ah dah hi tluk in nan kan dawt timi te kha tu zan caan ah hin hika hmun ah hin maw kan chim kho tuah law timi te kha ka van duhmi a si. Nia taktakin Baibal ah tihin a in ziak ah, Pathian hian min hmangaih hmasak avangin keinin kan hmangaih a ni, tiah Pathian hmangaihnak kha a hmasa a, mihring hmangaihnak kha a dawt a, Pathian a va han hmangaih ve te ta ni. Cutiang chiah cun Laimi tihin min hmangaih hmasa a, A chan cu 2007 ah Malaysia ah no 2008 ah Malaysia khan ka concert zan hnihnak an kan share ah biak hall neitu ten a chan cu first night ah khan in kuhva te kha an lo split an lo chah an lo split tan i bang vel ah khan Kan i kuh van dochahnak vel avang khan Chinese Baptist Church Hall a kan concert kha second night ah min kan share ta. Cuangcun in ka rilru kha mangang a, tichuan in vaurawng a ṭhut hrin Mawia khan in Canadami in min organize a ka. Cucun in Laimi te biakinn ah khan zai na ka huat saihsak men ce tiah Nicun Laimi kohhran tam takah khan kha zanhnihnak concert kan nei tur ning kan selsak aiah khan ka va zai kual tan. Cun Laimi te khan min lo kho ngei a sum le pai tam tak Malaysian ringgit kha min pe a. Cun in Australia ka zu kal le mi ka thiannu pi zamin min ko thla a. Cumi zarah chuan Mizo te pon min som a. Cun Laimi tamtak kha ka cung an ṭhat em a, Falam, Hakha zong khan crusade turin min sawm ve ta. Concert te min buatsaihsak a, cun in Australian sum le pai dollar tamtak in min bless an i. Ticun America ram ka run kal le ah 2011 ah Mizo Methodist Maryland i min ko le ah tah pawh cun mi zongah crusade ka neih zongah khan Mizo Kohhran kha la tlem si a ka ti lai phei cun a bak zong ka cu Laimi Falam Hakha te Hakha phei cu tam zawk kan ni a ka kal na si em a Falam hin tlem a kan kal zo ma a tichuan in Laimi te ning hmai em em Cun 2016-17-19 ka rak kal tawn Laimi unau te Linlo Enkawl le Sa he tuna pawl Laimi inn ah khan ka cem an ti rawn. Chubang chuan Laimi te hi ka hmangaih hmasa lo ah Laimi ten min hmangaih hmasa ah kei hian Hrittiang a nasa ah hmangaih let ve hi ka ba a chuan hei ai nasa hmangaih let dan le Laimi te tan ah tih le tur dang hi ka la zung ani chan cu ka la rul seng lo a cuangin he min hmangaih hmasa tu cu Laimi te an ni chuan in min hmangaih zia kha Pathian kal tlai in ka hmu ta tichuan kei pun he hnam hi ka u le nau ten nia Keiin anmah nih physical ah ka va visit nain ka hla hmang in min lo hre tuah ah min lo uar emem tuah ti te ka hria. Kar laksawng te lo letling ah ka di ka par mawi te pawh hnianghniang te pawh an lo sa a. Tikhan chi hrang hrang an sa. Cun cu ka lawm em em a. Cubang cun Laimi te chunga ka bat hi rul ve turin ka hmangaihnak theihtawp in kan luanchuahtir ve mek a ni. Ka lawm e.